Ләбиб, син инде үзең әдәбиятта юморчы кеше, юмор остасы, шуңа күрә бераз гына шаяртып бирим әле бер сорау, ярыймы? Менә шушы Мәдәният елында безнең мәдәни тормышыбызда ике зур вакыйга булды дип исәплим мин үзем. Беренчесе, Ләбиб Иронны Чын мирас, безнең мирас журналына баш мөхәррир итеп куйдылар. Икенчесен дә озак та үтмәде, бу журнал Безнең мирас дип, монысы икенче вакыйга, исемләнде. Ләбиб, гомумән, менә шушы Мәдәният елы. ул синең үзеңә шәхсән, язучы буларак, шагыйрь буларак һәм баш мөхәррир буларак ниләр бирде ул? Ниндиерәк өметләр уятты? Ниндиерәк казанышлары булды, аны әйтик, безнең татар матбугаты өчен?
Менә ул синең җөмләдән чыкканда, чынлап та, безнең мираска килү, коелу дип әйтик инде. Үзем үк юмор булган иде, миңа Фәрит Кудусев, Шари Әхметов әйтте, син юморист, юморга әйләндермәсәң ярый инде бу журналны, диде. Мин аңа әйттем, әйдә, юморга ук әйләнмәс, мин кайчак та җитди дә була беләм. Әмма дә ләкин безнең шаян мирас та бар әле, дидем мин, үземә Руслан Сабировның теге тынгысыз каләмнәрен күздә тотып, элекке юмор, Сатираларны күздә тотып инде, мәйтәм, без аларны бирмичә булдыра алмабыз, чөнки ул безнең бер сәхифә булып барыр иде, дип әйттем. Чынлап та, чын мирас ул ялгышлык белән куелган исем инде, аны өстәге түрәләр шундыйрак тәкъдим иткән булганнар ул вакыттагы. Чын мирас булгач, ялганы булырга тиеш, дигән сүзләргә менә шул сүз булды. Без килүгә, беренче эш итеп. Менә шул үткәнлек утырышы киңәйтелгән үткәнлек утырышы уздырдык. Март аенда иде булса кирәк. Һәм шунда ук безнең халык шагыйрьләре, дәрт-хәвесләр, галимнәребез Рәмил Исламовлар, Насыйр Әхмәтҗановлар һәм безнең инде медиа хуҗалары дип әйтик инде, җитәкчелеге күтәреп алдылар. Чынлап та. Сүз барды безнең мирас каләлеге турында. Төп бөтен кеше дә фикере исем безнең мирас дигән сүз иде. Бу безнең үзебезчә бер зур җиңү. Безнең мирас дип гән исемне алу бик җиңел түгел, ул Мәскәү аша килә барыбер. Аны без өч айлап, дүрт айлап көттек. Ул кырык көндә эшләнә торган әйбер иде. Үче үз. Шуңа күрә барыбер менә май аенда без инде әле документ юк иде, май аенда безнең мирас булып чыкты. Менә бу. Миңа калса, безнең бер зур алгарыш булды. Һәм әйтәләр бит, теге кешенең исеменә карап, кеше үз исемен үзгәртә икән, язмышлар, язмышы да үзгәрә, диләр. Менә Мирсәгать өчен өч төрле язмыш белән яши башлый, дип әйтәләр. Журнал да чынлап та уже үз, үз йөзен үзгәртте. Миңа калса, шул мираска таба борылдык дип уйлыйм инде мин. Әле без Мин теләгәнмен, мин менә баш мөхәррир булып азрак теләгәнмен, әле тагын бер 30 проценты әле эшләнмәгән дип саныйм, әле бер. Менә монсы кызык.
Ә нәрсә эшләнмәгән, болай сер булмаса инде? Ну, безнең әле алда план, сер булмаса дип инде теге гадәттә яшь журналистлар әйткән вакытта, бусы сер ди дип әйтәләр, без дә бусы сер дип әйтербез инде аны. Әле без әле менә Саид ачып җибәрдек бит әле җоңа гына. Саид без шушы исемгә бәйле иде. Чын мирас дип Саид ачып булмый, безнең мирас, безнең мирасны алганнан соң Саид август савычларга тиеш иде. Ул сузылды. Менә шушы кайчан булды әле ул безнең ноябрь, ноябрьләр тирәсендә генә әле ул ачылды. Шуңа күрә бөтен әйбер безнең теге кызыл җеп кебек бер-берсенә сузылган, бәйләнгән. Әйтәсем килгән иде сүзем. Менә безнең шушы сайттан соң тагын әле без уртак хезмәттәшлек итәбез Интертат ру белән, алар белән дә, әле Данил Сәфәров белән Матбугат ру белән дә безнең элемтәле элемтә һаман бара. Менә шушы әйберләр барысы да бер фокуска дип әйтик инде, безнең журналны азрак пропагандалауга. Менә оныттым, Татарстан радиосын оныттым. Ә Татарстан радиосы безнең беренчеләрдән булып пропагандалый башлады. Нәсим Акмар җитәкчелегендә дип әйтик. Мин булам.
Аннан соң рәхмәт тә Тәртип радиосына да, Тәртип радиосы да күпмедер дәрәҗәдә бу өлкәдә өлеш кертә үзеннән. Бик әйбәт тапшырулар бара Тәртип радиосында. Монда, анда да әле эшләр зур, зур бар, зур эшләр бар. Аннан соң, бәлки без әле теге әкренләп кенә нигә дә кермәс башка башка радиоларга да минем бик зур теләгем иде быел телевидениега керергә телевидение шулай ук зур әйбер теге визуаль дип әйтик инде бөтен мәсьәлә визуаль күренгәчтән минем әни мәсәлән телевизордан күренгән матбугатларның берсен дә калдырмыйча языла торган иде Кеше бит ул күрмичә, тотып карамыйча, татар татар тотып карамыйча ашамый диләр бит инде, шуның шикелле күр күрергә дә кирәк. Ә болай ишетеп рәхмәт, менә сезнең радиодан ишетеп киләләр, сорыйлар. Мин теге ана бабайлар кабере турында яздым бит инде, аны инде Буадан килеп алдылар адресларын. Әле Марадан Янцевыдан, аннан соң нидән Гөберчәктән менә Мөхәммәт абыйның. Ука мәктәбеннән алып киттеләр. Тоже шулай ук диләр, адресларын данныйлар но. Аны күпмедер менә бәхет берсенекенә файдалы булса да, менә безнең журнал аша бит инде. Әйбик, менә бер сүз әйтимме? Менә син әйттең бит әле, иң беренчеләрдән булып, әйтик, Татарстан радиосы безнең белән хезмәт кит, хезмәттәшлеккә керде дидең име? Ни өчен дип уйлыйсың? Чөнки бүген нинди дә булса матбугат чарасы, радио, телевидение безнең халыкның мәдәниятен, безнең халыкның тарихын яхшылап пропагандаларга, яхшылап күрсәтергә уйлый икән, шушындый нияте бар икән, ул, әлбәттә, һичшиксез, менә безнең Эх, веков, Гасырлар авазы, Безнең мирас һәм Казан утлары журналы белән аркадаш булырга тиеш. Шушы журналлардан башка без үзебезнең халкыбызны экраннан да, радио эфирыннан да ныклап күрсәтә алмыйбыз. Сез безнең аркадашларыбыз, сез безнең безгә булышып йөрүчеләр, безгә ярдәм итүчеләр дип уйлыйм мин бу мәсьәләдә. Менә моны, миңа калса, Яңа елда теге экраннан безнең халыкның мәдәниятен күрсәтүчеләр дә ныклап аңларга тиешләрдер, диешләрдер. Дөрес әйтәсең, Әли. Аннан соңгырак ул минем әйтәсем килгән, алдан ук әйтергә тиеш иде мин аның сүзенә. Барыбер Безнең мирас журналы чыга икән, нинди кыяфәттә, кеше кабул итә икән, ярата икән, хезмәт итә икән, ул коллективта тора. Коллектив нинди, журнал шундый дигән кебек, коллектив бик әйбәт коллектив, бөтенесе җаны тәне белән бирелеп эшлиләр. Менә монда камерның кыягында барысы да. Әйе, журналның журнал өчен аларга рәхмәт, алар булмаса, журналны болай дип күңел дәрәҗәдә чыгарып булмас иде. Аларга рәхмәт. Әле алар ярдәме белән, алар белән бергә-бергә менә техниканы да җаңартып алсак, бераз кайбер авыр техникаларны, Аллага бирса, ни, әле безнең материаллар күбәйде, авторлар күбәйде, авторлар бик күп, материаллар бик күп, сайлап алып өлгерергә вакыт юк, то есть кайсын алдан, кайсын арттан бирергә дигән чиратка салынды дигән кебек тә әйтсәк тә була инде. Рәхмәт безне теге министрлык та әле безне ник дип әйтим инде ярдәм итә. Культура министрлыгы һәм менә безнең мәгариф министрлыгы күпмедер дәрәҗәдә безгә бурычлы итәргә тырышалар һәм шәһәр мәгариф министрлыгы муниципаль идарәсе бар Адел Генеев ул да безгә менә күпмедер бурычлы күрсәтергә Митинг бу язылу мәсьәләсенә, абунәчеләр мәсьәләсенә бик авыр хәлдә бүгенге көндә бөтен редакцияләр язылу мәсьәләсендә. Ләкин шуңа да карамастан, менә бу җыр ахырына таба күренә башлады. Мин, минем өметем бар иде. Без менә бүген безнең ни ала торган көн, сводка дип әйтәләр бит инде. Хисап ала торган көн. Әле менә обедтан соң, төшкә төштән соң билгеле булыр. Аллабирса, Менә бу язгы хәтле язылган өлешкә кире кайтырбыз дип уйлыйм мин. Менә нигезне генә дип торабыз, менә тагын 50 подписчик өстәгә дип торабыз менә хәзер генә, хәзер генә вакытта.
Ә бит синең баш мөхәррир итеп билгеләнүеңне ишеткәч, мин бик сөендем үз вакытында. Ләкин шул ук вакытта күңелдә бер шик тә туган иде. Безнең бит инде дустыбыз Ләбиб Мирон. Балаларның яраткан шагыйре, халыкның яраткан язучысы, һәрвакыт халык арасындагы кеше Шәйми Казан да инде шулай ук бертуктаусыз аның язмалары чыгып тора, без аны көтеп ала идек. Менә шушы Ләбиб Иранны, шушы актив иҗат итүче үзебезнең яраткан Ләбиб Ираныбызны югалтмаспыз микән дигән бер шик уянган иде күңелдә. Иҗат мәсьәләсендә. Минем бу әйткән сүзем бар, мин егерме биш яшьтә Әдәби фонд директоры булган кеше, мин бу фикерне Игельнең баш мөхәррире итеп Рөстәм Галиуллинны куйганда әйттем, Рөстәм, ашыкма, 50 гә 50 була, дидем. 50 гә 50 дигән сүз минем һәрвакыт әйткән сүзем. Әгәр дә син җитәкчелек урынына барасың икән, син 50 процент синең талантың читкә китте ул, дигән сүз. Син уже язу, ничек кенә язсаң да, матур гына язырга тырышсаң да, синең язган шигырьләрең, әдәбият, әдәби әсәрләрең 50 процент дәрәҗәдә ким була дип саныйм мин аны. 50, чөнки синең төп эшең уже җитәкчелек булгач, син җитәкче бул инде. Син уже төп эшне аласың, эшкә, менә хәзер безнең аның, элек ул совет чоры заманында подпискалар юк ул хәтле, катлаулы проблема түгел иде. Чөнки район җитәкчелекләре ниләр күтәреп алалар иде безнең ниләрне, анда әле бүләкләүләр үз бар иде теге мәктәп чорларында. Шуңа күрә халык үзе дә языла иде. Халык үзе дә языладыр. Хәзер безнең төп язылучылар дөресен генә әйткәндә вафат булып баралар, өлкән язылучыларыбыз. Шуңа күрә кеше подписка кими, яшьләр интернетта утыра, телевидениедә утыра. Шуңа күрә шундый авыррак чорга эләктек. Менә шуңа да карамастан, әгәр дә шушы балалар журналлары, беренче чиратта балалар журналларын сакларга кирәк, алар тираж балалар укырга өйрәтеп торалар икән, безнең әкренләп-әкренләп күтәрелербез дип торам. Менә ишеттем әле җиңа гына иң күп тираж алган берсен җыйган заманында Татарстан яшьләре дә Сирәк җыеп чыга башлар чәячәк Җаңа елдан соң бер генә бер гел атнага бер генә чыга башлаячак дигән Шуңа күрә монда инде уйланырлык мәсьәләләр бар Дөрес менә сары гәзит дибез бит инде сары матбугат дибез Мин аларны барыбер сары булсалар да бит теге начар гәзитләр дип санамас идем Ирек мәйданнарын Бәйрәм мәйданы турында әйтәм Матур гына тиражлар укып җыялар бит. Моңа Искәндәр Сираҗине хәзер тиражны матур гына җыеп килә үзенең гәҗитендә. Әйбәт кенә укый торган гәҗиткә әйләндереп килә. Шушы гына араларда безнең журналга кайтсак, син әйтмеш, синең әйткән соравыңа җавап итеп әйтәм инде. Миңа инде тәнкыйди сүз дә әйтүчеләр булды, безнең җитәкчелектән дә.

Ләкин башка республикалар гына бирергә туры килде. Шуңа күрә менә хикәя Мостай Кәримнең хикәясе Башкортстаннан, минеке Каракалпактан, дип әйтик инде, Төрекмәнстаннан, менә шулай шундый, Үзбәкстаннан бирдек. Болар бәйтәм бит әдәби булсалар да, безнең алу максат белән куелган әйбер текстлар дип аңлатты, инде эшләгәч аңлады инде. Мин әйтәм, без турыдан-туры әдәби журналга әйләнергә тырышмыйбыз. Ну, безнең без максат, мирас, әдәби мирас, табигый мирас, педагогик мирастар бирәбез менә. Син теге биреп сораудан оста гына итеп шуып кына чыгып киттең әле. Димәк, 50 гә 50 дидең инде. Әйе. 50 процент ул син җитәкче, һәм инде 50 процент, өйгә кайткач, язучы. Гадәттә, шул өйгә кайткач, минем дөресен әйткәндә, минем әле компьютер монда кайдадыр складта ята, шул бүлмәдә. Юк, монда, минем компьютер өйдә, мин өйдә эшлим. Ләкин ни әдәби иҗат белән бик шөгыльләнеп булды дип әйтә алмыйм. Бер мин башлаган ниләрем бар иде былтыр, алар да тәмамланмады, дип тора. Тудью елы була. Туд, тудью ел.
Булыр мени ул, нәрсә булыр? Җитәкче кеше, мин саныйм, җулда булырга тиеш, редакцияне кайгыртырга тиеш, күпме булдыра ала, акча табарга кирәк бит инде, акча, акча да таб, безгә финанс та кирәк ярдәм, ярдәм төп яктан, подписка безнең төп бурычыбыз. Әгәр дә без үзе бүлмәдә генә утырып, кәгазь уку, бил укып кына утырсак, Язганны белән генә утырсам мин монда, ул как бы без алга бара алмас идек дип уйлыйм. Безгә дә үсәргә кирәк. Ләбиб, менә монда синең инде бөтен коллективың җыелган, синең белән бергә эшли торган хезмәттәшләрең. Сез инде яңа ел, яңа ел көннәрендә монда бер матур иттереп шушы бүлмәдә кичә үткәрә торгансыздыр, корпоратив ясый торгансыздыр, әйеме? Монда Кыш бабай кем булачак та Кар кызы кем булачак? Мин анысын әле ул аны алып барып җитәлмәдек әле, ләкин менә бүген оештыру эшләре белән шук йөри башладык. Җөрибез. Без дигән ир, чөнки безгә шушы көннәрдә булышучылар бик күп булды. Татмедиядән, Татнефтьтән булыштылар. Менә шуңа күрә өлгереп калыйк дигән идек. Алар техника алып калырга хәзер сәгать саен бәясе арта. Шуның белән дә шук мәш әзрәк мәшгульлек.

үзем белән эшләгән. Барысын да җомга белән котлыйм. Менә быел укучыларымны да, укучыларымны да котлыйм, әбүнәчеләрне дә котлыйбыз, безнең язылучыларыбызны да котлыйбыз. Кемнең хыялы нинди булган, нинди теләге бар, киләчәккә алга куелган максаты бар, менә шулар аларның киләсе елда, алдагы елларда тормышка ашсын иде һәм алар барчасы да, үзләре дә, туганнары да исән-сау булсыннар иде.